New Zealand Congress nih an i tinhmi thanh, Myanmar ram nawlngeihnak lak timtu ralhrang nih a ra laimi Dipa thla ah general election tuah a timhmi ah Chinmi luh aa timi an um ve. Cu lakah party thar dirhkami New Zealand Congress nih an lamthluan an langhter. New Zealand Congress party cu Chin ramkulh le Chin miphun aiawh party a si i Chin ramkulh ah a ummi tlangcungmi hna ramkhel chawhlehnak, tintuk khuasaknak, ṭhanchonak caah aa timhtuahmi party a si. Chin ramkulh remdaihnak le ṭhanchonak kongah Chin miphun lam hmuhsaktu, Chin miphun fimthiamnak ṭhanchonak, mino hna Nu hna he tonnak ngei in ceihmainak dingah New Zealand Congress hi a hung chuakmi a si tiah an langhter. Kannih New Zealand Congress Party cu Chin ramkulh lawngah election kan lut lai. Party Thantara Chin miphun nih biapi ah chiahmi vapual nupa le chukhlei kan cuanter tiah Sikpar kul le ruk ah an thanh. NUG in Dr. Sat Sa a chuak. National Unity Government Union Minister of the Ministry of International Cooperation Dr. Sa Sa cu cozah chungtel sinak in aa phuak te amah he aa neih niammi sin in theih a si. Dr. Sa Sa aa phuahnak kong he pehtlai in beka chuak zeiman a um rih lo nain a liam cia zingthla khan aa phuak cang tiah theih a si. Amah he aa naihniammi pakhat nih Doctor Sasa cu NUG nih remhchuanak tuah dingmi cozah chungtel ah aa teltim ti lo tiah a chim. Tulio hi National Unity Government, NUG, ah ministry hlei sarih a si i minister hlei ruk deputy minister hlei sarih an um. A rauhhlan ah ministry remhchuanak tuah a si lai kong NUG lei nih an thanh. Hi kong he pehtlai in NUG cozah in chimnak nawl ngeitu nih cun Doctor Sasa cu atu tiang hi NUG cozah ah rian a ṭuan lio a si rih i hi rian a lim khawh hin NUG cozah nih mizapi theih in thawng kan thanh te ko lai tiah a chim. Laimi chungin unau tuahhnih nih ram caah nunnak pek. Lairam khuapau dothlennak ah hriamtlai in ram rian ṭuan cuahmah lioah Laimi unau tuahhnih nih ram le miphun caah an nunnak an pek. Ram le miphun caah unau tuahhnih in ram caah nunnak pemi hna hi Salai Ram Hei Lian le Salai Moses Van Bawi Hup, an nih unau le Salai Lian Tinh Sang le Salai Sang Hrin Thang unau nih ram le miphun caah an nunnak an pek. A liamcia thong hnih kul le thum no hong hlei ruk ah Thantlang khuachung kahdohnak ah Moses Van Bawi Hup kum hlei kua cu a nunnak a rak liam i cu kum lila ah chiapa hlei riat ah a upa Salai Ram Hei Lian cu kahdohnak hliamhma tuar in hniang hlei li ah a nunnak a liam. Kumkhat chungah an unau inn ram le miphun caah an nunnak an pek. Cun a liamcia Thawngni kul le li Biangre tlep kul le li ah Salai Lian Tinh Sang CDF Thantlang cu Tonzang khuapi kahdoh lio ah a nunnak a liam. Cun Thawngni kul le nga sikpar hlei kua ah CDF Hakha chungtel Salai Sang Hrin Thang cu tiur lio Lairawn lei kahdohnak ah a nunnak a liam. HBA nih Hakha ah ralzaam in aa dormi hna caah thlacam piaknak le zanriah hrawmnak tuahpiak hna lai. Israel ram khualipi Hakha ah ralzaam dirhmun in aa dormi hna cu Hakha Baptist Association hruai nakin Pathian sinah thlacam piaknak le zanriah i hrawmnak an tuahpiak hna lai. Hakha Baptist Association nih cun hmunkip le kakip in Hakha ah ralzaam dirhmun in a ummi kan unau hna caah HBA nih Pathian sinah thlacampiaknak le zanriah i hrawmnak cu sikpar sawm thum zanlei suimilam pakhat le cheu ah Hakha Baptist Church Lung Biakinn ah tuah a si lai. Cucaah hi thlacamnak hmun ah Hakha um a ralzaam vialte cu pello tein nan kan telpinak lai Jesuh Khrih min in kan in sawm hna Tasik Park kul le ruk ah an langhter. Hakha khuami pakhat nih Chinram hmun kip in ralzam dirhmun in an phan hna. Tipil Khrihfabu nih hin thlacampiaknak le zanriah dumṭinak hi an tuahpiak pah lengmang hna. Hakha khuanu khuapa le Khrihfabu kip nih kan si khawhnak in kan zohkhenh in kan dirhkamh hna. Hohmanh dawt hlei le huat hlei kan ngei lo. Aa rual tein kan hmuh ko hna tiah a chim. Ralzaam pakhat nih Mizoram zongah chikkhatte cu kan va zaam ve. Asinain biaknak nih thlacampiaknak le zanriah i hrawmnak an tuahpiak hna timi hi kan thei bal lo. Kanmah kan umnak zongah a um bal lo. Asinain Hakha i kan kir hnu cun kan umnak Khrihfabu nih thlacampiaknak le zanriah hrawmnak voi hnih voi thum an kan tuahpiak cang. Lai miphun khualipi cu Hakha a si bantukin Hakha khuanu khuapa le Khrihfabu hna hi cu Laimi nu can le pa can taktak an si ko. Ralzaam zong an kan dawt ngaingai i a caan cun ralzaam tu inntek kan lo deuh tiah a chim ve. Israel ram khualipi Hakha ah hin Israel ram hmunkip in ralzaam thawngthum hrawnghrang cu an i dor lai zumh a si i Hakha khuanu khuapa hna le Khrihfabu hna nih an si khawh tawkin an dirhkamh in an zohkhenh hna. LADC General Election um ding ah election duty dingmi nih vote thlak thok thonghni kulenga sikpar kule sari a lai autonomous district council ladc the 12th member of district council mdc general election dipa ni thum i tuah dingmi tim tuahnak kal chuah ma mi a election duty ding le driver hna ni postal bolot facilitation central dc office complex ah vote an thlak chang Byalkuleng ah umnak LADC General Election ah candidate pahnih umnak bial paruk a um. Hi bial paruk lakah bial pahnih Sangau East le Sangau West cu BJP le ZPM an i zuam cawh lai. Bial dang pali Sangau South Lungtian Bualpi West le Longtlai Chi ah MNF le ZPM an i zuam cawh lai. Candidate pathum umnak bial hleikhat a um. Candidate pathumnak bial hna cu Ceural, Lungpher South, Vawmbu, Lawngtlai Bazaar, Lawngtlai Vengpi, Council Veng, Lawngtlai AOC, Chan Mari, Phai Thar, Diltlang South le Sekulh hna an si.

Kawt biakhiahnak nih a langhter ning ahcun Thonghnih hleikua No Hong hlei nga ah nu ngakchia pakhat cu a chiatchia a fah kong le tar pakhat nih a tuaitampiak kong a chim. Ngakchia nu a pa nih No Hong hlei ruk ah Kulusi police station ah FIR a tuah colh. Kulusi palek nih vanal ruata cu an tlaih i kherhlainak an tuah colh. Ngakchia nu cu zohfel a si hnuah dawhcah loin tuaitam a si kong an fehter. Palik nih cun Kulusi First Track Court ah charhsit an tuah i First Track Court nih thonghnih kul le khat sik par hleisarih ah biakhiahnak tuahpiak in kumhra chung thongtla ding le thong nga liam dingin bia an khiahpiak.

First Record nih voi zeimawzat a ruah hnu ah thonghnih kul le nga Sikpar kuli sarih ah First Record Judge R. Vanlalvena nih biakhiahnak a chuah i vanlal ruat ah sual phawt chap in kumhra chung thongtla ding in thong sarih liam ding in a ti. Indian Home Affairs nih Myanmar ralzaam tangka tampi a hal. Indian ram New Delhi phan Myanmar ralzaam hna cu ram thumnak lanh khawhnak visa an hmuh hnu ah exit permit caah Indian Home Affairs nih minung pakhat ah Indian tangka sing nga a hal hna caah harnak fakpi an tong. UNHCR in ram thum kalnak nawl visa hmu cangmi kumhleiriat chung pakhat ah Indian singa le kumhleiriat tang pakhat ah singthum pe dingin Indian Home Affairs Ministry nih a hal hna. A hlei in Delhi ah Myanmar rammi hna cu kan ram ah phungning loin nan luh caah minung pakhat ah singa hal a si. Indian Home Affairs nih phungning in a halmi a si. Zeiruangah singa tiang nan kan hal kan ti tikah kannih cu refugee ah an kan ruat lo i ramdangmi hmuh in an kan hmuh i foreign case in hremnak pek bantuk a si tiah ralzaam ṭuanvo ngei hna nih an chim. Tu bantukin tangka hal a si tikah ram thumnak lan dingmi Chinmi cheukhat nih tangka an pek khawh lo caah ram thum kal ding in harnak an tong. Cheukhat tangka pe khomi cu a lan cangmi zong an um. Delhi ah fahnih ngei hringtu nu pakhat nih zeihmanh ngeih lo chap ah tangka pek ding cu a har ko. Kannih chung hi milu panga kan si. Kan putar hi kum sawm riat luan a si. Australia kal ding exit permit cia ah pakhat ah singa pek ding a si tikah chungkhar ningin singkul le nga dih ding a si tikah a tam ngaingai. Cu a si tikah hika i hngah zung santlai lo, cu si hmanh ah ramdang phanh hnu ah cham dingin ramdang lei tangka kan cawi, dipa thla ah kan kal lai tiah a chim. Tu sikpa le dipa thla ah Australia lei ah kal dingmi Chinmi chungkhar Carly Kharnga an um i Indian Home Affairs nih tangka a halmi hna cu ramdang phanh tikah an cham dingin tangka cawi in a rannak in kal ding in an i tim hna. Indian Home Affairs nih ram thumnak kal ding Myanmar ralzaam minung pakhat ah singa an halmi hna he pehtlai in Chin Refugee Committee CRC nih silhnalhnak lam kan kawl lai tiah CRC chairman nih a chim.